Un carnaval es una tradicion fòrça importanta dins l'Occitània e que la cal conservar.

Alara, aquesta ei una classa de CP a CMU del còp avèm trabalhat tot çò qu'èra la partie do petaço per èsser al ligan amb la classa de cicletres de la Calandreta de Barbacana e la que se trapotava a Miquèl de Còr e del còp i aviá a l'encòp tres cans Tres danço a l'entorn d'aquò. Cada an amé los mainatges causissèm un tèma d'actualitat e donc aquí çò que sortiguèt foguèt lo progrès mas lo progrès a l'extrèm. Totas las preocupacions que son, que viron d'aquesto passo a messo causisson. En seguida d'aquò, cadun causi fe en fa una tièra dels arguments per e contre, pel progrès, contre lo progrès, los dangers e los, los benfa. En seguida d'aquò, cadun causi son personatge, son ròle, imagina qui, qual podrió portar aquò e escrivo. Lur arguments. Un còp qu'an escrit lur tèxt dins d'aquest document, lo trabalhan per lo passar en vèrses, es a dire de ne trabalhar las rimas e lo ritme. Un còp qu'aquò es fait, començan d'aprene de còr lur tèxt e començan tot lo trabalh de teatralizacion. Donc, i sèn dessús dempuèi la debuta de Genier, es un gròs trabalh que fan. mas ont vertadièrament s'arregalon e ne son portaires los semedots son plan fièrs per lor darrèra annada de poder marcar aquel temps fòrt de la cultura occitana. Sètz totes aquí per assistir al jutjament de l'òme Carnaval.

Lo sènh es pro restrènh per bèth e se pausa vertadièrament problèma. Nos cal decidir s'es dangerós o se lo progrès es quicòm de preciós. Per nos ajudar de decidir, los testimònis an a mausir. Es pas per res que me dís un jutge trencadur, prendrem la bona decision, ne soi segur.

Las pèrdas de las tradicions, la pollucion ligada a la sus consomacion, los crèts que empraion depression, tot aquò mena lo mond a sa destruccion. En escotant totes los testimònis, an es comprene que cal condenar

Aquò es bon! A Nadal se n'emplen amb lo ventru. Los a Pasca de chocolats nos afartam e per martru quantes bonbons manjams! A Carnaval es resolièt, fotem lo rambal e tot aquò es plan aital. Las tradicions son pas sonque una passion, son de sovenirs, e de plan bon qu'a lo mèstre Alenier aquel òme carnaval! Non, non, e meteis pas al fiòc, qu'a mai los rasals socials es cadujun carnaval! Adiu, ieu soi Ieu soi d'on es ta fia, perque eu soi contre las IA. Aquelas IA an res d'intelligent, los que suscon son las gents. Se pòt programar soleto, es que queció. Lo que l'a creado deve séis un avió, del cirvèl uman vòl prene la plaça e aquò vòstres gèsts vos tracassa. Los liceans e totas aquelas aplicacions an pas mai besonh de revisar sas leisons, pòdon obténer lo bachelerat. Sens qui tanben ave trabalhat a n'en perdre las costumas de soscar e nòstre cirvèl va sens cagassar, mas me fie encara mai grèu e aquò me fa pla paur aieu, se l'òme poluís la tèrra e es vertat, li a fotre au causi de tuar l'umanitat, aital serió acabar de la polucion e tèrra tornarió prene son evolucion, nos cal mes fizar del progrès qu'es pas toujours un succès. Iang, iang, iang, soi pas un ase, soi l'intelligéncia artificiala. Ieu soi psicològa de mestier e cada jorn esparie, soigni fòrça joves en depressiu que los trets son un obsessiu. En liòc de trabalhar sas matematicas, se focalizan sus aquelas farlabicas Las influençaires vòlon trapar d'amigos, mas si ganha sonque sus las criticas. D'unes joves son plan tròp fragiles, los rets son dangeroses per eles. Sul net, cal mai de moderator e dins la classa, mai d'educators. Condamnat seny progressrem, aital i aurà pas mai de problèmas. Bon, ieu me soni bon antiindustru, vòli pas auti parlar de bombas a neutru. Ieu la natura la vòli protegir, las usinas fan que de la poirie, los oceans que son ple de plastic, paucs estrafats aquò fantastic, nos cal respectar la natura per la generacion futura, lo progrès nos quincha d'anar totjorn mai lèu, o cal prene cul. I auré pla planet puslèu qu'al menjatz vos ambe de fornas, tisanas e en luòc dels immòbles bastissètz de cabanas. Sens lo forrés la vidòi o mai de sens o cal arrestar. Anem, brava gents! Osiu, bisogni ti mentir nin, bisogni contri lo ja qu'èn nin. Solie mentaire de jòc de societat que desvolopon l'amistat. Podèm jogar entre amics o entre familhas per crear ligames no merabilhas. Es pas com un jòc en linha que t'embarra e te confinas. Sos darrèr tones cràncias tot sol e aquò es vertadièrament pas cool. Emai pòde venir despendent.

Me devi amagar e sustot pas me faire referar aqueles satilitis que veson tot, me pòden seguir d'en pertot. Un còp des o me siás agantat a l'escobilho ton anonimat e las camèras de susvelhanças, ne cal parlar, pertot e tostemp son tà te filmar. Vivèm dins un monde sens cap d'intimitat, aquò es pas una brava pèrda de libertat? Segur, d'unes progrèsses pòdon ajudar, mas quand va tròp luenh, lo cal arrestar. Ara sufís, basta que crèm. Al fiòc, senhe, progrès trèm! Whatsapp, whatsapp, calbassap! Ves escotat totes aqueles arguments? Lo progrès es dangerós vertadièrament. La pollucion, las derivas de l'IA, los cre's qu'èran dos cabords de còp que i a. Lo mai grèu es las pèrdas de las tradicions. Avèm pas bricola caudida, semblèm gardar lo sens de la vida, lo cal condenar aquel bougre de colhon! Ven lo bon jorn, soi mèstre modernus, ieu lo progrès ne soi tras qu'amorus, nos rendon pas servici son las usines e vivèm mai longtemps mèrcé a la medecina! Poder tot trapar sus internet amb un ordi o un telefonet. Segur, li arribarà de còp de derrapar, mas es pas per aquò que cal lo condenar. En escotant los testimònis anas comprene que totas las tecnologias son de bon prene. Las tradicions son sonque pas vièlhs. Ieu trape lo progrès fòrça mièlhs. A la preistòria, Dissèm pas mai, dins lo passat i tornaram pas jamai. Qu'a totjorn de me mandar mil messatge, ei pas temps de faire los viatge amb mon ordenador, mon iPad e mon telefonet, fau tot mon trabalh sus internet. Es mercé al progrès que ma carrièra es capitada. Dia francesa, se ditz Luci, e soi eu que l'inventèri. L'intelligéncia artificiala progrèssa a tiro d'al. Lo robòt n'es lo còs e l'IA l'esperit. Dels progrèsses tot es mon preferit. Amb un robòt plan programat, aquí lo torn es jogat. Pas mai besonh de cosinar, es el que nos fa a manjar. Als escacs pòt ganhar de campionats. Sètz estabosits, sètz espantats, l'IA pòt far nòstre deber. Ieu calnusa trapiaco super dia es d'utilitat public cal pas tu bas di la panic. Ieu su lo la la tiktokaire una gran influençaire los rasas socials son gairebe genial i podem cercar un amorós trapat passaco gaudun çò que es sustot irresistible es cor revena invisible critica los austres trufa aquí pas besonh de suscar Veciau ti se duu n'es fati sui tumbu en depression. Lo sègne progrès crèma es genial, cala quitar aquel òme carnaval. Me son Irma, es mon istòria sui la youtubairo solitario, d'amics n'ai pas, mas fa pas res, ei sègne progrès trèm mon interès marcian nel ei mon tel e ma tauleto per pas èsser soleto mon teclat e jòc en linho, jamai solo, totjorn ligado, Salva lo me carnaval, lo rei de los rasales socials! Mièu de jòc vidèo soi completament afocat e quitament ganhat de campionats. Lo jòc en linha se tròp la, e pòdi far tot çò interdit sens jamai èsser punit. Raubar, tuar, piu piu, destrusir, trape tot aquò tròp la. M'èra mai aquò que l'alcoòl. Ah, segur que m'an mas pas contet tot que javiá de causas violentas, mas si eu vòli contunhar, aquel òme carnaval local s'a salvar! Ieu sou sénher GPS, me n'airi de taxi. Monsieur, lo pòdi pas faire se satelitis. Los satelitis permeten de sauvre un bas, de trapar ton camí quand lo coneisses pas, per de mandar messatge a l'autre bot de la planeta, e çò amb la vitessa d'una cometa. E tot aquò marcha gràcia a la tecnologia e pas coma jo ne pensa per magia. Los satellits pas un film d'informacion qu'ajudan l'òme dins son evolucion, tanpien se nos susvelha de caire faire ma vièlha. Lo progrès feu immensa, aquel òme cal salvar.

Ai volgut venir a la Tribal o a Carcassona, es un barri vièlh al pè de la ciutat ont se fa cada annada lo carnaval amb los enfants de l'escòla de la Calandreta e an fai un trabalh terrible per dire lo jujoment.